Kada bang dulu memerina lah di sini dulu makasnya hmm. mama, mama di situ dulu. Hmm. Tapi di dalam dulu di dalam ini kan sebelah situ ada sebelah sebelahan ada lanting nih.
Hmm. Berarti berarti banyak bahari rumah lanting sini lah. Ya, banyak. Hmm.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, batamuan pulang lawan ulun Pak Kacil Didin. Nah, apa habar pian? Kula Mamarina wan dangsanak barataan. Nah, mudah-mudahan sehat walafiat lah. Nah, nang lagi garing mudah-mudahan lakas wigas, lakas ampih, lakas sembuh. Ah, nang lagi bausaha, bagawi, bedagang, bahuma. Nah, atau nama ngelotok hari ini ya Allah mudah-mudahan berajakin aja kita berataan nah kemana kita belal hari ini nah, ini beli lihat eh, rumah lanting nah rumah lanting yang ada di muka sungai Matapura nah ini ke sini bukan sini sungai Matapura ini masuk nih ini nah di sini sungai Barito nah Nyala, nah, nang kayak apa rumah lanting di sini, nah, sisa berapa buting, nah, umpati taruslah video Pak Kacil Didin sampai tuntung. Jangan kadingat, nah, video Pak Kacil Didin ini. Jangan di skip sedikit-dikit, ya kah? Nah, Pak Kacil Didin, balalah tarus. Nah, sebelum kita lanjut videonya lah, nah Pak Kacil Didin nih hendak memadahakan dulu jalannya, nah jalannya ke arah rumah lanting itu di mana? Nah, rumah lanting itu nah hendak kita tuju nite ada di ujung benteng.

Nah, turunannya jar. Nah, taruh pira. Nah, itu piranya. Kalau nah bahari piranya pertama kali dibangun jembatan ni, bah rami banar di sini urang. Tiap hari, tiap minggu urang bawisata. Nah, wayahini kah tapi ada lagi urang sudah bawisata di sini. Wayahini piranya karena jembatan ni ja talau curam jar. Nah, itu. Nah, jembatan ni rancak pira. Nang tadahulu jua piranya karena ja dangar-dangar. apa mau apa jua ngaran tuh mor-mornya kah hilangan paculan jar nah ada jua sapira ngitu nah jadi jambatan nih jambatan pira sebenarnya nah rancak pira jambatan nih nah kita manikmati inya barang lah nah bagus banar pamandangannya nah no dari atas jambatan nih coba kita lihat no pulau Bromo di bawah tuh nah ni nah turunan nang pina curam tadi nah. Ini memang kalo misalnya kita kada bisa turun nang apa artinya berem bisa bujur jua pang nang ha tarujok ka muka situ ha rau nah kita ambil kiri lah nah kita belok kiri turun jembatan belok kiri nah habis itu kita ambil ka kanan ka kanan ni sampai ujung. Turut aja jalan nih sampai hujung. Nah, ini jalannya nang kaini pang. Nah, ini sudah jalannya ba semen, sudah nyaman, sudah artinya bakandaraan nyaman. Ini sampai ke tempatnya sampai ke tkp situ kawa kita bakandaraan lah. Nah, di ujung jalan ini jua ada pos Lana. Nah, Lana babuhan tentara angkatan laut lah. Nah bagi bubuhan pian nang balum subscribe, like, komen, wan share di video Pak Acil Didin dibantu dulu lah. Nah mudah-mudahan subscriber Pak Acil Didin ini bisa tembus lima ribu di bulan depan nah di bulan Juni. Nah mudah-mudahan lah dibantu dulu lah nah ya kah.

rumah lanting nah yang ada di ujung benteng mantuil nah kita turun lah nah kita turun melalui tangga ni nah nah turun kita ke rumah lanting

Berapa lawas sudah tinggal di sini ya? Oh, saya lah.
Pak. Amun selawi tahun tuh pasti dah lebih ini aja lagi. Umalah?
Selawi.
Kami sudah tuh tiga, kami ini generasi yang ketiga dah. Oh, berarti mulai kuitan pian di sini, di rumah nih nih? Ya, kada bang dulu, memerina lah di sini dulu makasnya. Hmm. Mama, mama di situ dulu. Hmm. Tapi di dalam dulu di dalam ini kan sebelah

Sisanya berapa puting lagi nih rumah nanti nih? Empat pang lagi. Empat puting lah. tapi anu aja lah aja aman aja lah selama pin 25 tahun tuh nah, kayak apa gara anunya uh, apa juga orang tuh uh, ada ada kan yang mode kayak apa kah di rumah nanti atau kayak apa paget kah tali atau kayak apa bisa iya lah nanti sebelah nih kan waktu ribut malam orangnya sembahyang di dalam bisa

Nah, nah, nah nasi lontong kan? lontong apa?
Lontong mana nah lontong anu? Apa iwak apa eh, iwak apa eh, nek? Undang aja kalau. Undang eh.
Hintalu kada ada kah? Ada aja hintalu.
Nah.
Bisa makan di sini? Bisa. Eh. Mau air piring lah. Ada. Eh. Nah, eh. Ini Eh, kita mah lontong dulu. Nah. Hmm.

Oh. Bubuhan ganal itu. Nah menukarnya bisa bubuhan apa biasanya? Bubuhan di sini pang. Oh, anu bubuhan bakal letok pang bakal apa tidak kah? Wayah anu ada, hmm. anu bakal apa sebagian kah? Enggak sebagian. Nah, kita menikmati uh, nih

bahkan keperluan gasan um spare part klotok ada jua di sini kaitu nah bahkan ada sedikit pakaian ada topi jua pandeng nah dijual di sini nah pembelinya ya selain masyarakat sekitar jua um.

Bubuhannya ini sudah nang lebih dari sepuluh tahun iya badiam di sini di mangganai rumah lanting ni nah sangat betah nyaman jar bagana di rumah lanting ni nah apa ujar sidin nyaman banar nah dangarakan lah ujar sidin.

Bah, suka tagus. Kada ada kada sukanya. Kada ada berdudukaan. Kada ada berdudukaan. Senang tagus. Tahu anak. Ini warung ini buka 24 eh, jam kah atau kayak Kami bukanya tergantung pelanggannya. Kalau pelanggannya eh, apa namanya?

Nah, ini salah satu mainan kakanakan di sini nah. Ini bila kada mandian becari undang. Nah, ini undang dicarinya di dalam ban ini nah, dicaluk kaya tu mencari undang tu.

Di ujung benteng nah kita manjanguki rumah lanting nang ada di ujung benteng nah. Terima kasih nang sudah men-subscribe, me-like, mengkomen video Pakaji Lidin. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis, menjanguki sampai tuntung. Komen pian-pianlah nang bapangalaman parnah badiam di rumah lanting kah, nang di kalteng, nang di kalsel, nang di kaltim ya kah komen nang kaya apa pangalamannya nah terima kasih sekali lagi pak kacil didin akhiri wabilahi taufik wal hidayah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak kacil didin balalah tarus.